Also héi Essential Crafter hei fir en How to wéi een eng T-Flip-Flop mécht, also eng Speichereinheit fir zum Beispill eng Dier. Waart ech huele schnell eng Dier hei raus, hei zum Beispill eng Dier um Output, wou ass den Output, esou, waart. Äh, jo, dat ass falsch. Dat ass richteg. Also, zum Beispill déi, ech maachen de Sound vläicht e bësse rop. Also, déi Dier, déi ass äh, zou. A mat engem Knäppchen, d'Knäppchen ass jo nëmmen do fir, fir dann kuerz d'Dier opzekréien, gell? Awer lo. Mam T-Flip-Flop, eng Speichereinheit einfach sou mat Pistons, déi hunn ech beim Spark of Phoenix, ganz gudden Youtuber, ofgekuckt an ech wollt déi och eng Kéier hei bauen. Also de Knäppchen gëtt dann, also dat Signal gëtt dann hei duerch gespeichert, ech mengen et ass sou en Inverter-System deen hei sou en Bug ausnëtzt, well dat heiten ass jo sou e sticky Piston. An irgend eppes well den stickt jo net méi, gesäit een hei nach eng Kéier wann ech lo hei drop drécken. Do ass hien iergendswéi sou komesch sou läpp läpp läpp dru gepecht an kuckt deck. Wann ech lo nach eng Kéier drécken seet der den den de Block gëtt iergendswéi sou gläichzäiteg jo ech weess och net. Also dat ass sou en Inverter Bug System aus alles ausgenotzt an jo. An déi déck déi geet dann och bei engem Signal, Knäppchensignal un. Dat ass ganz cool fir esou esou Luuchten an engem Haus ze maachen. Ech mengen déi si souguer nach do. Ech si mir awer guer net sécher, ech weess et och wierklech guer net. Ah ech mengen dat ass am, jo waart ech komme schnell erëm, klenge Schnitt. Hei, ech si erëm do, hei op eng op engem vun eiser, also op menger Singleplayer Map. Hei gesitt der. Dësen dësen dëst Apparat hei ass den Output, hei ass dann den Input, deen dann och hei ass am Fong déi éischt Dier, déi ech gebaut hat. Also dat heiten ass eigentlech, kann ee lo vun hei erakommen, Moment, ech ka lo scheiss keen Time Day méi maachen, mee dofir huet Dir dat heiten. Also waart, ech peaceful, ok, also et ass donkel, nee waart, dat heiten ass falsch. Also, et kënnt een eran, et kënnt een heem, d'Luuchte sinn aus an et kënnt een eran, d'Luuchte ginn un, se bleiwen och un. Et muss ee kucken, ech sinn elo grad op enger Drockplack dropgetrëppelt an déi gëtt jo och nëmmen ee Signal of. Wann ech dann erëm erausginn aus mengem Haus, da geet alles erëm aus. Dat ass jo grad dee System, deen ech weise wollt. An ech hunn hei och esou e klengen, klenge. System gebaut deen och guer näischt nëtzt, also mam T-Flipflop nëtzt en am Fong, den T-Flipflop selwer nëtzt guer näischt, also zum Beispill hei esou. Knäppchen ass awer kleng, esou zum Beispill. Da da da da da. Esou. Dat wat ech net verstinn ass fir wat bleift. Ah, ja, dat well. Das, das grad well dat Ruck an no. Steet awer nach näischt. Ech mengen dat heiten, wann ech elo hei de Knäppchen erofhuelen, ass dat dat zweet Signal. Jo. Jo, okay. Eigentlech ass net den T-Flip-Flop hei guer näischt, deen ass fir guer näischt do. Ausser, also ech wollt elo haaptsächlech fir dat heite weisen oder fir d'Dieren. Sou, an ech ginn hei erëm eraus. Denkt einfach, dass wéi bei den Minecraft Rechen Computer Eenheet, dass alles mat T Flip Flop Output Input Speicher oh Frame Einbrüche, ech hun awer 77 Frames per Seconds, ok dann erem zeréck op eiser Multiplayer Map. Also am Ufank muss mer sou een Z gruewen an dann kënnt

schon wieder zu go ja so voilà. an dann das he äh, so bam da das dann eigentlich schon alles als dann output gebe ich so output output output also äh,